machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma to gi jakome nyathi kiberwa kendo e kinde machalo koda maendi an kod okinja ma kambo asechopigo trabo gi ka mondo wago ane mbaka achiel ariyo adek wang'i ane kaka piny dhi e kit dhano kod timbene kaluwore kod kaka dhano odak e ngima sani juogi ok ang'e ni kawuono nikod weche mage e wi got ramogi kaendi okinja erokamano wuod komenya juogi orwaki got ramogi ka kendo kowo mos nyikwa ramogi duto kuma gibetie akawo mang'eny ka gidwa winjo wachi ni to juok ramogi ajwang' wach ang'o to kawuono ka wang'iyo weche ma juogi dwaro ni mondo ochop nyikwa ramogi kama obetie to wayudo ni juogi dwaro ni ogol chik apar matayo mon modak apango Awinji. E, ing'e ni riwruok kod ogendni mamoko oseketho nyasach kwerewa ma kod ogandawa ng'e nyasaye ne dwaro ni oganda koganda dak kod kitgi gi timbegi kod chiembgi to kwang'iyo kata nyikwa ramogi king'iyo kata oganda ma joka winy tiyudo ka joka winy nigi kitgi timbegi kod chiembgi Kamano. iyudo ka osogo gin gichamo oduma To gin jok ma jokoko. Gedo gi be yudo kopogre. To Nyasaye ne dwa ni to ka dhano bodak kamano. To ing'e ni sani kony ikwara mogo odag ogendni mamoko. Ineno kata kielo sero. Ikwara mogo ielo sero tiyudo koyoyo owuok. Gweno bende owuok. Oyoyo chomi pi, gweno chomo kumachielo. To i duol be kiyawo rombo wuok diel owuok. Rombo ochomi lum, diel ochomo oboke. To nyikwa Ramogi Ajwang' tiyudo ka moko be kata nyoyo ni. Odwa neno okikne skuma gik gik mane onge e kit Ramogi Ajwang'. Awinji. Eh, to kata gedo joka winy to ineno ka kuru gero ode machal ma tieko kwer. To nyodhi to loso mare mabor. Manyiso ni joka winy gi kit gedo gi bende opogre. Kata mar opija be ineno kaka chal. To ra, Nyasaye ne dwaro ni oganda Ramogi be odag kaka kit Luo dwaro ok kaka ogendni mamoko. Ma momi juogi koro oneno nogol chik apar matayo mond ka pango Awinji. mondo giwere kod luwo chikni ogendni mamoko. Chik namba achiel nyakwar Ramogi Ajwang' ka in em chi Luo modak ka pango A- Awinji. tidwaro ni iwinj weche juogi nikech ju- weche juogi gi gin weche mane Nyasaye omiyo Ramogi nodaggo. Wacho ni nyaka idhi lamo. Ng'en ka pango chal thim kama ne ji odhi dwari. Nyaka sire gi lamo. E, to kendo ing'en jochiende ka pango. Mm -hmm. Riega molo jochiende ka luo. Gin gin jochiende ma manyuanda. Macha hedo kuota. Manyuanda. E, eh, kata kora hedo kuota. Eru. Utingo, utingo dho uti jochiende te. Mm -hmm. Nyaka mowok e pinje ma oko mag wasunge. pinje mag jorotenge ing'e ni gweng' Mm, mag jowahindi mag jowahindi Mm, gin to gin e taon eh, gin e taon ng'ato ka ng'ato dwaro loch Eh, mare eh, to koro samo ginyalo winjre bi giti ng'ato kabisa Mhm. to mag gweng' ka ing'e ni yudo kopogre ero nikech mag gweng' en mau mag gweng' mag joka kwaro Eh, koro mana kama nyathi yudo ah, miya moro biro gi tim magalagala e makta tuechne ma wiye giri ginindo chane e yo moro ma poge gi min tek Mhm. Ee, ing'e ni kanyo nyiso ni juogi mamoko opogre. Koro Ramogi Ajwang' dwaro ni ka in miyo to in kapango, nyaka idhi lamo, Awinji. nyaka ibed machiegni gi Nyasaye. E ka bende inyalo lowo juogigo. Eh, mano Ke- kinya- gin juogi ma powerful. Mano e ka inyalo dak e piny ma kapango. Chik namba ariyo nyakuo Ramogi Ajwang' obe tayi kin miyo, kin kapango. Majuok Ramogi Ajwang' dwaro ni otayi. Wacho nyaka ited ni dichwo ei ot. Ing'eno e monde kapango gi. Dichuo dichuo kowe pes chiemo. Ero. Ing'eno king'iyo nyikwara Mogajwang' man kapango. Aha. Wakwany gi Kisumo, Nakuru, Mombasa. Nairobi, Mombasa. Kericho. Nyikwara Mogi long lwar alwara kuom. Ing'eno misipi yudo ka nyakwara Mogi notucho boluoro round. Awinji. Oluore round te. Owe owe kama ne masino onego ong'e ni nungo ng'ato Eh, to gike. kit Ramogi Adwang' dwaro ni misip kichwalo. tituche kodhi mbele Ero. ing'eni kituche kido- kodok chien nyiso ni wach nitie matiende ni ka in dhako tineno ka jaduong' tucho msip kadok chien Eh. mano ifele kwano marito dhi chuo eh, ting'eni nyikwa to ramogi kituche kodhi mbele mano Mano- mi grade eh. kaka irito dhako irito dichuo maber Eh, makta mon koro onego rang misibe chuogi orang ane nikech ing'eni chuo tuche sama otoki nyise Ero. koro kineno kituche kidhi mbele ting'eni tiji Ah, ber gijofwenyoga sama gidhi luoko tinde be tinde be ng'en ng'en luoko chon ne gihero nikech ne samo gima odongo fuko ero e, ko tinde gik misip giri gigolo agola tiwito kucha koro nyikwa Ramogi Ajwang' juok Ramogi Ajwang' dwaro ni nyaka iter ni dichwo e ot wach mar eh, dhi nyiewo ng'adwa nywand ng'ade nywande odhi osufria moro idho ndara kuma onyiewo Ero. ochele to odhi okawo kama nitie oganda to okelo nyoyo giri man ng'en chonge nyikwa Ramogi machwo ojony ma kata sambo wawuoyo niwinjo ka giwacho ni min adhiambo iwinjo kanyo chonga ni kara en anyoyo Odhi- minye ndara o- o- odhiye odhiye kios makanya onyango Eh. okawo nyuka yago ma nyithind nyithind luo masani ma man kapango ero kata kimiyo bando nobul Mm. oduma wang'a wang'a nikech ne pok onene gino koro chik ramoga jwang' dwaro ni ng'ama dhako nyaka tede ni jaode kata otin giwere gi chiemo minyiewo e ndara kata otin to tede gi lweti ibiro ka dichwo biro chame gi chunye te Eh, kita chapat ni ok tedga ot Mm. okinyi to oseket nyathi e ndara dhi kelo chapat Mm. nyathi dongo e odgi ka kiaga tedo chapat chik namba adek nyakwara mogajwang'wa bende itayi in miyo ka in kapango Mhm. wacho ni kik iket tuori ni nyaka dag e ngima jirandi ing'e ni lwedo ok rom ramogi wacho to wan kapango e to ji bende nowuok e miye man gi chandruok mopogore opogore yuto mag ji bopogore ing'e ni samoro jaodi Mhm. en emoduong' e odgi Awinji. jonyuolne nosetho Ero. koro en gi chenro mar puonjo nyithindgi pod opuonjo nyithindgi Eh, to in tidwaga kete nodag ka jirandi ma chogo e odgi ma en joodgi te noseyudo tich en ma en chogo ma en kuma pese dhiye onge to in wuon kigo mos ibedo ka dichwo ni opuonjo ka oche moko opuonjo nyithindgi moko opuonjo nyaka nyithinde bende ka tidwa ni odag kaka jirandi e mano mon nyaka winj ano ka chuogo wigi na kama ukelono Eh, to mm, ok o- chik ramoga jwang' chik namba adek no nyaka gimak Awinji. ni kik iket chuori ni nyaka dag e ngima ma jirandi awinji e mamiyo di chu- chuo ka wuotho tineno ka giwuotho mag thang ingeni sani tikne na ng'ato wuo awuo kende yo koro iwuon to ng'ani jo, jo anyuolane mo- ema oluwe awinji E, koro kit ramoga jwang' dwaro ni dichuo wa dag e ngimani e juogi be nosewacho ni dak e ngima miyiero to ok ma- moyierni kik idag e ngima mar lande sule mabiro miyi midhiere e ot ka endi mag ti achiedhe nadi tinda chom kure Aya, walwar gi nyikwa Ramogi chik namba ang'wen ma bende tayo mon modak Kapango mawacho ni kik itam jaodi konyo min kiwacho ni min jaodi ni in ne nisechamo ing'e ni ging'eny ga wachno mm-hmm. e, nisechamo machuori mm-hmm. abe we acham achuora mm. e, kanyo ojuok ramogo ajwang' mama ketho nyithindo masani kendo osewito gweth mag nyithindo nikech ah. gweth igolo kuom jonyuol e, ing'e ni numba mm-hmm. numba koro iyudo kodok ni ng'at mane ochando ok dwa ni jaodo kon mi nyode cha mm. obe sama odak idal ing'e nowachoga to bonyuolo nyithindo mm. yawotegi ka kiny okendo mm. to bende koro yawuotegi mon biro nyiso mond yawuotegi biro tame tamo jaodgi konyo min mm. koro numba nyalo luwogi omiyo kik itam jaodi e konyo min to kimi kiwuoyo gi jaodi kendo konyo min bo min gi bende mor ti bende nyithindi chieng' mokendo monde yawuotigi monde monde gi nokonyi monde yawuoti nokonyi ah, chik namba bich wacho ni nyaka iher dala mm -hmm. ka ok ihero dala dhi limo jonyuol chuori Ing'e nitie jomoko ma en ok odwaga dhi dala, ka jaode nyise ni wadhi to ok odwa. To Ramogi dwaro nyaka iher dala nikech ok an isik apango. Kok ihero dhi dala tero nyithi, nyi, nyithindo dhi one dagi, to ibende nyuol e odi kanyo. Nyaka ing'e ni chieng' ma ibende idhi dala, to monde yawuoti ok an okelni nyikwayi, ing'e ni mano numba. Numba koro odok nigi. Awinji. Koro kanyo nyaka irang ni gima itimo ni in iwuon Gimitimo itimo ni niwuon. Kitimo marach, itimo ni in. Kitimo maber, itimo ni in. Koro kok idwa tero nyikwayo ne dagi, ng'eny kwara mo gimoko to wacho ni to jogo anyuola gi rach, ni nyalo rocho joga lwet dhano ng'eny. Koro ka daye mani dala kucha, temo nyuole i jogo to dwa nyikwaye, nyaka iter. Chik namba auchiel nyakwara moga jwang' mabe tayi ka in miyo modak apango. Wacho ni kidak kama ihinge ji gi mwandu, kik icha jowadu. Eh, ing'eni gin jogo was- ne wasik te wuoyi wigi kik ibed in ema ilami Eh, ah, iket kanyo en kata mana chudo ma ot ni ng'en ng'en wuon ot ohero ng'ama chudo ahinya en ema koro yiero joma didag ka gi joma ok nyal dak ka nyithind jirandi mataro kodwa ne ni dhoode chiembe ting'eno daga ma ni sing Eh, chieng' mo ka- rech ni nyalo tieko two hours to ka pak jirani ochamo tinyalo wach ni ng'ano weche te ka gima paka be dhier ma odno te inyalo wuoye Koro ageno ni kanyo nyakwara Mogajwang' owinjo. Chik namba abiriyo nyakwara Mogajwang' ma bet ai mi in miyo kidak Apango wacho ni kidhi i od ng'ato e buchu mag chama kik ijar od ng'ato. Mino chwinjo dwar ot maduong' odni nyithindi ohingo. Kapango ji ne odhi dwarie ok chul ot. Awinji. E, ber mondo ng'ato odag e ot matin To tim gike oged dala opuonj nyithinde kapango ok tin ot ni chi kwara mogo ajwang' moko ma samoro chamo aluf piero adek to pogogo ot dieri ode en aluf apar gabich apar gabich ni modong'ni gin e yamo dak ni an, an gi oda kapango an gi dalana kapango ah od od ng'ato osiemoniga ni ng'ene ng'ene mar oda eh to wan ing'eni ki- kidhi limo ng'ato nyikwara mogi nyaka ng'i gik mane otgo e od ng'ato to moger cha to mar ng'ama Mano mar odaki wuon-go. ma wuon-go Mm. koro in ibuko od ng'ato rangi bikete maupe Mhm. ni mari tichuloga nus misachi mochuo bet jaka dala molos dala Ah, mo- maler ka moko nitie dalane mondiko nyaka ng'ama beto Mhm. Eh, beto dala in mano en dalane mano dalani Ewi koro wil gi dalagi eh, dalagi kucha to onge ot Mm. koro juok ramoga jwang' dwaro ni kapango mi joma miyo nyaka ng'e ni kapango en kuma ji nodhi dwarie koro pesa miyudo tikowo ka lu iloso giki dala ma ka tulo muoch kamano owuok 207 cha Mhm. tiyudo kuma iringi dhi e to Awinji. e to tito nyikwa ramogi te ming'en kata kikalo alego tineno alego ing'e ni machon ninyalo ka neno ot mo machal dero to en mamna mar lecture moro ng'at malich ma ji omi luor Iyudo ot ber ot ot ber ma ot ber ma wuon go nie iye to ot rach ka wuon go onge yudo ka chiro chwade ma koro dhero maonge teko eh molengre ma biye modakie biye ma koro wuoye ero Aya, namba boro nyakwara moga jwang' ma bende ta in miyo kidaka pango wacho ni nyaka irianri e ok tich beti plot ng'eny nyikwara mogi to tinde temo Juok remo gin ka wuotho yudo ka ging'eny e ndara. Mhm. Ng'ato nie gi nyoche moro e bath ndara. To nyoche ni juogo yie no dhi oloke. Mhm. To kendo king'i chik ramogi to moro bodag. Mhm. Ni dhako nyaka ted nyo e ode. Mm, e ode. Eh, koro iken koro hala koni to kendo koro juogi. Juogo dag. Juogi ng'amo dhi timo to juogo yie ni. To mhm. ng'amo dhi nyiewo. Mhm. Ema juogi wuoyi wiye marach. Uh -huh. Koro juok ramoga jwang' dwaro ni ng'ama miyo nyaka rianre. Mm. E, nitie gik moko ma koro mi ot kaka kibrit chumbi. to to ok ilaw ne dichwo kosewuok gik moko ma ohala miloko matindo machalo ka mag sukuma nyalo gole en wuon ng'ane ing'eni to miwuok kani waonge kibrit Mhm. Mm, ing'eni jirani be nosega ing'eni jirani be kikwa kibrit be ne komiyigo te ero Eh, ne kawa kawa te mano ing'eni onyise ni ti gi wiyi akoke kichak iduogi onyise ni ti gi wiyi To mo- jo- mon moko ting'e ni chako moko to dwoko ne adwoka na min ng'ani ikonyaga ahinya tema tema beto Chik namba ochiko nyakwar Ramogi Ajoma be tayi in miyo ka in kapango wacho ni nyaka ikas chuori odhi nyuomi Ero. eh, ka in kapango ing'e ni wach mar kaso dichuo ni dwaro kapet Mhm. home theatre Idwaro TV. idwa kit- ki- eh, kitanda odwa 6 ma by 6 tv en go ma flat screen thuru to dichuo kia koro mano nyaka iweri kojuok Ramogi Ajwang' odag ni kado gi makati mowir wilo wiyi ma kinyis jaudi odhi thuru inegi ikas ng'ama dichuo mondo odhi onyuomi wach mar dak gi ng'ato higni apar to wach thuru to kiwach ga ni ing'e nitie miyo- mine moko mawacho ni en min guon osetho gima itero thurgi ni an aonge wedena Eh. an kaka inena ni aonge wedena ng'en mano kiselando ni dichuo nyalo chandi mabor kendo ramo ni wedene onge to mi- jo- ji to pod onyuol koro Eh. kang'en to Ing'e ni nitie miyo moko ma koonge wedene Eh? to odhi ohomo ong'eno wat bi holo. Eh? E, Odhi holo kata wach ni wuod komenya jaoda chanda Eh? ne rumo man ga gi gari cha Mm. kele inyise anyise jaoda ni mae Mm, en. e, mowad gi baba maduong'. Mm. E, Ing'eno be koneno gari ma tiende duong'. Awinji. Koro kata oduong' ni ga koro ni chiemo na riwi ni gi koro ot oluor. Ni ng'acha to kiwachone ni in in odu onge ga in ionge anyuolani. Mano sandi bi aye nono. Chik namba apar nyakuo Ramogi Ajwang' ma juogi tiekogo chike matayo mon modak Apango wacho ni kik inyiew ni dichwo chiemo gi pesa chode. Ing'e ni chode sani ok otachi piny Ramogi Ajwang'. Ema jomoko manyogo pesa. E, to juogi wacho ni pesa ma dhako yudo ka chode kata osiepne moro miye Ok onyiewnigo dichwo chiemo. Mano pesa mokuong'. Yien mage miyudo ka dende dichwo ojony, dende muoch amuocha tap tap. Jaduong' silim pile, dhi ngimi ot ma nyithindo chwe ot kato Eh, to to jaduong' to sikele to to. nyaka wathegi ing'eni nyikwara mogi moko nitie mamwomre Mm. ma kosewachi ni dendi ka- kojony ot muoch tap tap to samoro dhako oyudo pesa moyudo kachode Ero. to nyaka nyise no bende samoro wuodhe Eh. bende nyalo miye tipo marach kamano e, mo bende dende muoch tap tap mm. koro chik luo to dwaro ni ka dhako oyudo pesa yor gajruok mm -hmm. to pesa no konyiego chiemo ma jaode chamo mano rocho dichuo kata nyithinde kata nyithinde mm -hmm. en kotwangu mna lepi mm -hmm. koro pake go mnan e eh, to in gi lewni mabeyo eh, manade material oromi e, oromi obore abora gi material mm. Ageno ni nyikwa Ramogi Ajwang' ma mine modak Kapango komako chikegi to be piny Ramogi biro dhi adhiya maber kin gin weche mawuok i juok Ramogi Ajwang'. Mana kamano, wan kod Okinja Makamba ewi got Ramogi kaendi kendo Okinja kolo chik apar matayo mon modak Kapango. Jawinjona pile iwinjo ni Kapango en kar manyo to ji dok dala. inyalo wuok dala ka in ng'ama long'o to kichopo kapango inyalo wuok ka inie ng'ama rach monindo tung' omiyo nitiere puonj mag landi sule miyudo kapango manyalo witi oko nyaka iji panga malong'o kendo ine kaka irito weche mag dak e kinde midak kapango idog dala ka in kod nying mane iwuok go nyinga tobi jakome nyathi